Иванов Ечӗллӗ академи драма театрӗнче чӑваш халӑх артисчӗ Галина Мадеева ҫуралнӑранпа ҫӗр ҫул ҫитнине халалланӑ асӑну каҫ иртрӗ. Ӑна Турӑ сассине те, кӗлеткине те, пултарулӑхне те панӑ, терӗҫ ӗҫтешӗсем сумлӑ сцена ӑстине аса илсе.
Галина Мадеева ялтан пӗчӗклех тӗп хулана куҫса килнӗскер малтанласа чӑвашла та калаҫман. Шкул пӗтерсенех вӑл Ленинградри физикӑпа математика факультетне вӗренме кӗнӗ. Ҫапах та артист пулас туртӑм вӑйлӑрах пулнӑ. Пинтетӑхӑрҫӑр хӗрӗх премӗш ҫулта Мускаври театр институтне вӗренме каять. Унччен тӑрӑшсах чӑвашла калаҫма хӑнӑхать. Хаяр вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи пӗтӗм йывӑрлӑха чӑтса ирттерме тивет унӑн. Окоп та чавнӑ, вӑрман та каснӑ. Сцена ӑсталӑхне вара Галина Тимофеевна тӗнчипе паллӑ МХАТ артисӗ Михаил Тарханов патӗнче туптанӑ. Унпа пӗрле Мускавран пинтетӑкӑрҫӑр хӗрӗх ҫиччӗмӗш ҫултан вӗренсе таврӑннӑ ҫамрӑксем чӑваш театрне ҫӗнӗ варкӑш кӗртнӗ, терӗ СССР халӑх артисӗ Валерий Яковлев. лайӑх ӑсталӑх
алла илнӗ вӗсем унта. Психологиллӗ театр мӗнле пурӑнмаллине унччен те паллах лайӑх артистсем ӗҫленӗ-ха театрта. Борис Алексей Ургалкин чӑваш театрӗ пурӑнать. Унта Палах ӗнтӗ Мадеевӑн тивӗҫӗ те ҫав тери пысӑк пултаруллӑ, ҫав тери талантлӑ артистка. Эп унпа ҫирӗм ҫул ытла ӗҫленӗ. Чӑваш академи драма театрӗн сцени ҫинче Галина Мадеева вӑтӑру та ҫул тӑрӑшнӑ. Тӗрлӗ жанрлӑ рольсем калӑплама тӳр килнӗ унӑн. Николай Терентьев пьесе тӑрӑх лартнӑ «Хумсем ҫырана ҫапаҫҫӗ» спектакльте вӑл Мария Ульянова, Николай Айзманӑн «Кайгай Иванара» наҫтаҫ, ҫавӑн пекех Валерий Яковлев лартнӑ «Телейпе илем» юнлӑ туй спектакльсенче вылянӑ. Ӑна ытларах ҫирӗп характерлӑ хӗрарӑм ролӗсене шанса панӑ. Сив пул, калас сӑмахӑма, каларӑм. Пур спектакле те, паллах, каласа та пӗтереймен. Вӗсем пурте театрӑн ылтӑн ҫӳпҫине кӗрсе юлнӑ. Галина Мадеевӑна ҫавӑн пекех радиопа, телевидени ӗҫне тӑтӑшах явӑҫтарнӑ. Хӑйӗн ӗҫтешӗсене вӑл яланах ҫынлӑх, малти ретре пулмалли пирки асилтернӗ. Галина Тимофеевнана Ленинградтан вӗренсе килсессӗн ҫитмен иккӗмӗш ҫулта кунта пӗрле ӗҫлеме пуҫларӑмӑр. Гастрольсене пӗрле ҫӳресе, гостиницӑсенче яланах пӗрле пурӑнса хӑна ҫурчӗсенче питӗ ырӑ кӑмӑллӑ хӗрарӑмччӗ вӑл пурнӑҫра. Яланах пулӑшма тӑрӑшатчӗ, ырра вӗрентетчӗ. Вӑл яланах калатчӗ, ырӑ чунлӑ пулӑр, ырӑ кӑмӑллӑ пулӑр, Ырӑ туни ыр вахтанӑ тет. Сумлӑ ӗҫтешне халалласа академи драма театрӗн артисчӗсем Ай мӑнтарӑн ҫил-тӑманӗ спектакле вылярӗҫ. Чӑваш Ен кӑларӑм валли, Леонид Петров.